सब गोटा के प्रणाम करे छी हम भावना मिश्रा एखन हैप्पी फॉर यू पेज पर लाइव छी आ हमर संग मुख्तार आलम जी छथिन तऽ एखन सहरसा से जुड़लखिन हैं इनकर खूब ढेर सारा रचना सब जे छै हमरा सबके पढ़े ले भेटैत अछि तऽ आइ एखन हिनका से गपशप हेतै इनकर रचना हमरा सबके सुनै ले भेटत तऽ हम इनकर हैप्पी फॉर यू पेज पर बहुत बहुत स्वागत करे छी तऽ अहाँके स्वागत अछि मुख्तार आलम जी बहुत बहुत धन्यवाद एखन अहाँ सहरसा से जुड़ल छी तऽ हम चाहब कि आइ के जे अपन सबके लाइव अछि ओ कोनो अगर भजन या कोनो एना टाइप के भक्ति वाला कोनो अगर हो या होली पर किछु अहाँके रचना हुआ तऽ अहाँ ओहो पर सुना सकै छी तऽ किछु एहिसँ स्टार्ट करै छी अहाँ अपन एकटा कोनो भी रचना हमरा सबके सुनाबू तहन अपन सबके गपशप आगाँ बढ़तै आर तब तक हम भी जे छै से आइ के लाइव के शेयर कऽ दै छियै जाहिसँ कि बेसी से बेसी लोग जुड़थिन तऽ एकटा कोनो भी रचना हमरा सबके अहाँ सुनाबू

नित्य प्रतिदिन के जे हमर जीवन संघर्ष अछि जी ओहि जीवन संघर्ष के हम लिखे छी वाह आ तकरा अहाँ सब कविता कहै छी हम तऽ मन के अपन जे भावना छै छियै मन के ओ भावना छियै जे अहाँके मन मे उमड़ैत अछि ओकरा बस अहाँ जे छै से आ पोथी पर आ आइ काल्हि तऽ मोबाइले पर टाइप कऽ के लोक उतारि दै छै तऽ उएह छियै ओकरा जी जी जी तऽ जे से हम अहाँके शक्ति शीर्षक कविता सुनाबै छी जी स्वागत अछि स्वागत अछि कविता शीर्षक अछि शक्ति जी बसंत आबि गेल अछि वाह बसंत आबि गेल अछि मोन भऽ रहल अछि उत्सवी तोरी रैचा सरिसव केराव सहजनक फूलसँ महमह कऽ रहल अछि परोपट्टा उत्सवीय रंग चढ़ल छै प्रकृति रानी झूमि रहल छथि सरस्वतीक मूर्ति निर्माण में लागल अछि मूर्तिकारक मोन वाह सरस्वतीक मूर्ति निर्माण में लागल अछि मूर्तिकारक मोन ओ अवसाद में अछि ओ अवसादमे अछि ओकरा पर चढ़ल नहि छै उत्सवक कोनो रंग स्कूल कोचिंग कॉलेज तक बन अछि कोरोनाक लाथ लेने वाह ओ अवसादमे अछि ओकरा पर चढ़ल नहि छै उत्सवक कोनो रंग स्कूल कोचिंग कॉलेज तक बन अछि कोरोनाक लाथ लेने माँ शारदे विद्यादायिनी आ कि हंस वाहिनी देवीक आकार देनिहार कलाकार बेवातो भऽ जाइत अछि माहूर माँ शारदे विद्यादायिनी आ कि हंस वाहिनी देवीक आकार देनिहार कलाकार बेबातो भऽ जाइत अछि माहूर ओकर सभटा व्यवसाय भेल छै चौपट ओकर सभटा व्यवसाय भेल छै चौपट छोट सन गलती पर अपन अधीनस्थक माय बहिन संग करैत अछि निकट सम्बन्ध ओ स्थिर पुरुषक विवादमे पुरुषक विवादमे कोनो स्त्रीके ठाढ़ करब भऽ गेल अछि आम बात पुरुषक विवादमे कोनो स्त्रीकेँ ठाढ़ करब भऽ गेल अछि आम बात ई अनायासे नहि भेल अछि ई अनायासे नहि भेल अछि सीता सरस्वती दुर्गा काली लक्ष्मीक लोकसभ करैत अछि उपासना आ स्त्रीक बुझैत अछि मनोरञ्जनक वस्तु ई अनायासे नहि भेल अछि सीता सरस्वती दुर्गा काली लक्ष्मी लोकसभ करैत अछि उपासना आ स्त्रीकेँ बुझैत अछि मनोरञ्जनक वस्तु स्त्रीक सम्मानक स्त्रीक सम्मानक मानक तैयार होइत अछि जाति धर्म देख के स्त्रीक सम्मानक मानक तैयार होइत अछि जाति धर्म देख के लोक अपने माय बहिन टा के बुझैत अछि माय बहिन दोसराक माय बहिन के करैत अछि इस्तेमाल लोक अपने माय बहिन टा के बुझैत अछि माय बहिन दोसराक माय बहिन के करै छै इस्तेमाल अपन माय बहिन के राखऽ चाहैत अछि बुड़का मे दोसर के देखऽ चाहैत अछि उघार जनक नंदिनी जानकीक एहि धरती पर स्त्रीक संग होइत रहैत अछि अनेक कुकृत्य आ ओकरा संपोषित करैत अछि पुरुष मोन आ ओकरा संपोषित करैत अछि पुरुष मोन एकटा कविता कंप्लीट भऽ गेल बहुत नीक बहुत ही बढ़िया तऽ अहाँके जे पढ़ाई लिखाई अहाँके जे शुरुआत रहै ओ कतऽ से भेल कनिटा अपन बारे मे अहाँ बतैतियै कि आर केना अहाँके पढ़ाइ लिखाइ भेल कतयसँ पढ़ाइ लिखाइ भेल एखन अहाँ की करै छी तऽ कनिटा अहाँ अपना बारेमे हमरा सबके बतेब हमर जे शिक्षा दीक्षा भेल अछि ओ सब जी बिलकुल एकदम समान अछि जे मिथिला के जे ग्रामीण जीवन अछि आ ग्रामीण जीवन मे रहय वला लोक सब के जे सामान्य जीवन स्तर अछि बिलकुल वएह हमर अछि कतहु दुनियादारी के बहुत जे छै हाव भाव जीवन मे नहि अछि कतहु सहरसा गामसँ जे छै मैट्रिक कयलहुँ हमर हम्म। गामसँ लगभग चारि किलोमीटर पश्चिम बलवा हाट छै शंकरपुर ओतऽ अपूर्व उच्च विद्यालय अछि ओतयसँ हम हम्म। मैट्रिक कयलहुँ तकर बाद हम्म। सहरसा आबि कऽ राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय सहरसासँ इंटर फेर जे छै ओतयसँ स्नातक कयलहुँ तकर बाद बी एन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरामे अछि मधेपुराके स्नातकोत्तर विभागसँ स्नातकोत्तर कयलहुँ फेर जे छै बी एड आ बस शिक्षण काजसँ शुरुएसँ जुड़ल रही अपन पढ़ाइके सङ्ग सङ्ग जे छै शिक्षण काजसँ सेहो जुड़ल रही आ एखनो जे छै जुड़ल छी लेकिन जतऽ धरि साहित्यिक रुचिक बात अछि हम सौभाग्यशाली बुझै छी जे किछु जे हमरा सहरसाके साहित्यकार लोकनि छथि एखन किछु लोकनि एहि धराधामसँ विदा भऽ गेलाह हुनका सबके सम्पर्कमे हम आबि गेलहुँ ओ हमर संजोग हमरा लेल कहू या हमर सौभाग्य कहू आ साहित्यिक रुचि 2015-16 धरि मोटा मोटी हिंदी काव्य लेखन करैत रहलहुँ लेकिन दू हजार सत्रहसँ कम्प्लीट मैथिली लेखन कऽ रहल छी हिन्दी लेकिन पढ़ौनी एखन जे हमर व्यवसाय मतलब पेशा कहू आब चूँकि शिक्षा ओ दानवला बात नहि रहलै ओ व्यवसाय शुद्ध व्यवसाय छै तऽ ओ हिन्दी शिक्षण हम करै छी हिन्दी पढ़बै छी जरूरत हिसाबसँ सोशल सेहो लेकिन लेखन मैथिली करै छी आओर जे हमर सम्पर्कके लोक छथि हुनका सेहो आग्रह करै छी मैथिली लेखन करैके लेल तऽ ओ जे कहबै बहुत दुनियादारीक चकाचौंध हमर जीवनसँ सम्बन्धित अछि से सब बात कतहु नहि अछि एकदम हम्म। मिथिलाके जे जनजीवन अछि मिथिलाके जे संघर्ष अछि मिथिलाके जे अभाव अछि मिथिलाके जे एकटा अपन आनन्दो अछि सुख अछि ओ सबसँ जे छै वएह सबके बीच हमर जीवन यापन भऽ रहल अछि शिक्षा दीक्षा वएहमे भेल अछि वएहमे जे केओ छथि शिक्षाभिलाषी हुनका जे छै शिक्षो दऽ रहल छी वाह बहुत ही नीक बहुत ही नीक बहुत ही बढ़िया आब हम चाहब कि अहाँके एकटा रचना हमरा सबके सुनै लए भेटा फेर अपन सबके गप सबके आर आगाँ बढ़ायब जी जी एकटा कविता हम चंदा पर सुनबे के लेल चाहे छी जी जी सुनायल जाओ चंदा ई सब जे कविता अछि ओ कतौ ने कतौ कोरोना के प्रभाव अछि कविता पर कोरोने काल में कविता लिखल गेल अछि ओहि समय में जे शिक्षा दीक्षा सब बंद रहे स्कूल कोचिंग मंदिर मस्जिद सब कुछ बंद रहे और ताहि ताहि समय में जे अवसादग्रस्त मन में जे विचार आयल अछि ओहि विचारके हम व्यक्त केने छी कविताक शीर्षक अछि चंदा वाह कहिया शुरू भेल है चंदाक धंधा कहिया शुरू भेल है चंदाक धंधा कोन घटना रहल है एकर प्रेरणामे से ककरो ने बुझल अछि जी कोन घटना रहल हैत एकर प्रेरणा मे से ककरो ने बुझल अछि मुदा एतबा तऽ सत्य अछि जे जहिया शुरू भेल हैत चन्दाक धन्धा मुदा एतबा तऽ सत्य अछि जे जहिया शुरू भेल हैत चन्दाक धन्धा तहिएसँ मनुख होमऽ लागल हैत विधर्मी मुदा एतबा तऽ सत्य अछि जे जहिया शुरू भेल हैत चन्दाक धन्धा तहिएसँ मनुख होमऽ लागल हैत विधर्मी ओकर छीजऽ लागल हैत आत्मबल नैतिकता ओ स्वाभिमान ओकर छीजऽ लागल हैत आत्मबल नैतिकता ओ स्वाभिमान ओकरामे पनपऽ लागल हैत अकर मान्यता आ प्राश्रित हेबाक गुण ककरो सोझामे हाथ पसारबा काल कनिटा सूखि गेल हैत ओकर आँखिक पानि ककरो सोझामे हाथ पसारबा काल कनिटा सूखि गेल हैत ओकर आँखिक पानि होश भेलाक बादहेसँ होश भेलाक बादहे सँ टोल टोल गाम गाममे शहर शहरमे देख रहल छी बिना कोनो खाद पानिक स्वतः स्फूर्त निर्बाध लहलहा रहल अछि चन्दाक धन्धा चन्दाक धन्धा शुरुएसँ शुरू अछि चन्दाक धन्धा शुरुएसँ शुरू अछि कहियो नाच गान आर्केस्ट्रा कौवालीक नाम पर कहियो नाच गान आर के एक्स्ट्रा कवालीक नाम पर कहियो रामनवमी सरस्वती पूजा दशहरा मेलाक नाम पर कहियो मोहर्रमक जलसा इजतमाक नाम पर राजनीतिक पार्टी राजनीतिक पार्टी संस्था सोसाइटी से लऽ कऽ सरकार धरि करै अछि बड़ा ठसक से चंदा राजनीतिक पार्टी संस्था सोसाइटीसँ लऽ कऽ सरकार धरि करैछ बड़ा ठसकसँ चन्दा कहियो आपदा महामारीके नाम पर कहियो चुनाव लड़बाक लेल कहियो आपदा महामारीके नाम पर कहियो चुनाव लड़बाक लेल मंदिर मस्जिद गुरुद्वारामे सालो भरि बारहो मास चलैत रहैछ ई धंधा बेरोक टोक अल्लाह ईश्वर यीशु के नाम पर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मे सालो भरि बारहो मास चलैत रहै छै ई धंधा बेरोक टोक अल्लाह ईश्वर यीशु के नाम पर ई देश दुनिया मे ई देश दुनिया मे लाखक लाख लोक छैक बेघर ई देश दुनियामे लाखक लाख लोक छैक बेघर कतेक लोको कतेक लोक ओन पानिक लेल त्याग दैत अछि प्राण कतेक लोक ओन पानिक लेल त्याग दैत अछि प्राण ई देश दुनियामे हजारक हजार भव्य मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च बनल छै चन्दाक टाकासँ ई देश दुनियामे हजारक हजार भव्य मन्दिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च बनल छै चन्दाक टाकासँ निर्जीव निराकार अल्लाह ईश्वर यीशुक लेल निर्जीव निराकार अल्लाह ईश्वर यीशुक लेल जखन कोनो आपदा जखन कोनो आपदा महामारी आकि प्रलय अबैत अछि तँ कोनो देवी देवता पीर बड़े पीर अल्लाह ईश्वर यीशु भऽ जाइत अछि ओ समर्थ मनुखकेँ बचाबैमे जखन कोनो आपदा महामारी आकि प्रलय अबैत अछि तँ कोनो देवी देवता पीर बड़े पीर अल्लाह ईश्वर यीशु भऽ जाइत अछि ओ समर्थ मनुष्यके बचाबैमे लोक मरैत रहै अछि लोक लोक मरैत रहै अछि कतहु दवाइ दारूक अभावमे कतहु डॉक्टरक अभावमे कतहु ऑक्सीजनक अभावमे तऽ कतहु लग पासमे चिकित्सा सुविधा नहि रहबाक कारण मुदा मुदा कहियो नहि होइस चन्दा निराश्रितक एकटा आश्रय बनेबाक लेल एकटा अस्पताल निर्माण करबाक लेल जतऽ बचै लोकक जान जतऽ बचै लोकक जान बहुत ही बढ़िया बहुत ही नीक बहुत ही सुंदर तऽ अहाँके जे जे छै से लेखनमे केना रुचि भेल आर अहाँ जे छै से कहिया से लिखब शुरू करलियै कि के किनका से अहाँ जे छै से प्रेरित भेलियै किनकर रचना सुनि के जे अहाँके मन मे इच्छा भेल कि हम लिखब शुरू करी लिखी किछु लिखी देखियौ रचना सुनि कऽ जे छै ने हमरा मनमे लिखैके इच्छा नहि भेलै अच्छा लेकिन हँ ओ हमरा पढ़ि कऽ भेलै

उएह समय से लिखे एहन कविता हमहूँ लिखबै वाह लेकिन एहन जे छै लिखबै कोना से कुछ आइडिया नहि लेकिन लिखबै ओ गद्यमे लिखैत लिखैत लिखैत लगभग दू हजार आठ नौ ईस्वी से हम हिंदी कविता लिखे लगलहुँ वाह हँ लेकिन हिन्दी कविता लेखन क्रममे हमरा सहरसा किछु गोटे सम्पर्क भेल जेनाकि नाम तऽ लेब तऽ किछुके छूट जेतै तऽ ओहो बड़का अनर्थ भऽ जेतै बुझलियै ने तथापि जे नाम एखन मोन पड़ि रहल अछि हम्म, हम्म। जेनाकि आदरणीय डॉक्टर राम चैतन्य धीरज के नाम अपने सुनल है हुनकर संपर्क में एलिए आदरणीय अरविंद मिश्र नीरज अरुणाव सौरभ जी आ अरुणाव सौरभ के नाना जी छे शंभुनाथ झा सावरिया वो हमारे गुरुदेव

हुनके हँ एठन सम हँ तऽ अरनाब सौरभ के जे छै हँ हू एतबे टा नै दू हजार समबते एगारह मे प्रकाशित भेल रहै ओकर हँ विमोचन मे हमहुँ रही चार पाँच गोटा हम रही नीरज जी रही हँ रहैथ धीरज जी रहैथ महा प्रकाश जी रहैथ आदरणीय महेन्द्र बाबू रहैथ आ ओएह दिनसँ अरुणाल सौरभ जे छै हमर पाछू पड़ि गेलखिन जे हम मैथिली लिखिए लेकिन हम लिखे तऽ नहि रही अ, धीरज जी के रचना पढ़ैत रही नीरज जी के पढ़ैत रही अरुणाल सौरभ के संपर्क में रहैत रहैत हम्म, हम्म, आ लेकिन मैथिली हम लिखैत नहि रही लेकिन पढ़ैत अवश्य रही अच्छा कम कम सेहो हूँ हूँ तकर बाद दू हजार सत्रह मे एकटा एहन संयोग बनल हूँ हूँ जे हम लेखन शुरू कयलहुँ आओर लेखन शुरू जे हम केलियनि मै- मैथिली कविता लेखन ओहिमे हंड्रेड परसेंट क्रेडिट ओ अरुणाभ सौरभ के वाह हँ वाह ओ ओहो लाइव आयल रहै। ओहो हैप्पी फॉर हैप्पी फॉर यू पर लाइव आबि चुकला अहाँ हम्म तो एहि लेल कहै छी जे जी जी जी हमरा से एहिसँ पहिने हुनकर जे सजग कविता संस्कृति के मंच से ओ हमरा मधुबनी बजेने रहथिन कोनो कारण से ओतऽ जे छै हमर क- प्रोग्राम नहि भऽ सकलै साँझ बहुत भए गेलै ठंडीक महीना रहै हमरा अयबाक रहै तऽ हम बीचेमे भागि गेलियै ओ जे छै एकटा जे बचपना उम्रके जे छै उदंडता होइ छै हाँ ओतऽ से चल आयल रहिए लेकिन ई ह- ई जवान हमर पाछू नहीं छोड़लखिन हम्म हम्म हम्म सरदार सौरभ ओ लागल रहलखिन आ 2017 में संभवतः ओ हमरा हम्म। सीधे मैथिली भोजपुरी अकादमी से जे छै ओ कार्यक्रम के लेल पत्रे पठा देलखिन वाह ओहिमे हुनकर अप्रोच रहै तऽ आब वाह। पत्र आबि गेलै तऽ संस्थाक बात रहै तऽ हम लेखन शुरू केलहुँ लेकिन लेखन शुरू केलहुँ तऽ एखन धरि निष्क्ष मैथिली लेखन कऽ रहल छी तकर बाद हमरा अनुभव भेल जे कुछ गतिविधि सेहो हेबाक चाही तऽ मैथिली शब्द लोक नामक संस्था दू हजार अठारह ईस्वीके दिसम्बरमे हम बनेलहुँ आ ओहि संस्थासँ सहरसामे लगातार साहित्यिक कार्यक्रम सब करैत रहैत छी आ एहो अप्रैल मार्च के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में फेर कार्यक्रम हेतन तऽ ओ हम कऽ रहल छी हमर एकटा कविता संग्रह सेहो परिचय बनैत शब्द प्रकाशित भेल अछि आ तकर बाद परि- परिचय बने शब्द जे अहाँके रचना अ, पोथी अछि जे प्रकाशित भेल हँ तऽ ओहिमे ओकर बारे मे किछु बताब कि ओहिमे कोन तरह के अहाँके कविता संग्रह अछि आर ओहिमे कतेक कविता अछि तऽ तकर बारे मे अपन बने सब एक सए सोलह पेज के कविता संग्रह अछि कुल एकावन गोट कविता ओहिमे संकलित अछि आ आ विविध भाव भूमि कविता अछि ओहिमे आ बहुत रास कविता जे छै हम मंच सबसँ सेहो ओहिमे से पाठ केने छी बहुत हूँ हूँ कविता हूँ बहुत चर्चित सेहो भेलखिन जे अहाँ ओकर हूँ दू हूँ चारि पाँच गो गीत कहि देबै तऽ जे सुनने छथि तऽ ओ तुरत कहि देत कि मुख्तार अली हूँ कविता हूँ छै आओर ओ कविता हूँ सब हूँ बिलकुल अलग तरह के छै हूँ हूँ हूँ हूँ आओर हम अपन कविता के विषय मे सबसँ पहिने तऽ हम इएह कहय चाहब जे अ हूँ हूँ कविता अहाँ सब कहै छी हम तऽ अपन जे अनुभव छै या हमर दर्द अछि हमर संघर्ष अछि ओहि सब चीज के हम लिखने छी आओर तकरा अहाँ सब कविता कहै छी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहल छी अपन के दर्द अपन मन के जी जी जी जी जी तऽ हमरा रहै कि एक एकटा रचना अहाँ आर सुनेतहुँ आ फेर अगर अहाँ अपन कोनो पोथी से अगर अहाँके रचना अवेलेबल हुआ तऽ ओहिमे से जे छै से अहाँ एकटा रचना सुना देतहुँ अच्छा हम पोथिये से सुनबै छी एकटा कविता हमर बहुत ठाम हम सुनेने छी जी आ आ बहुत जे छै चर्चित सेहो कविता ओ हम्म, जे हम्म, हमार रहल शान। है जी हम वही कविता के जी सुनायल जाओ जी सुनबल चाहे छी कविताक शीर्षक अछि जी देश

अमेरिका इंग्लैंड रूस फ्रांस कनाडा चीन अरब ओमान तऽ भेट जाइत अछि ओतऽ ओकर नाम गाम आ ओकर अपन एगो खास चिन्हान ओकर पहचान जखन एकटा व्यक्ति चलि जाइत अछि दूर दराज देश विदेश अमेरिका इंग्लैंड रूस फ्रांस कनाडा चीन अरब ओमान तऽ मेट जाइत अछि ओतऽ ओकर नाम गाम आ ओकर अपन एगो खास चिन्हान ओकर पहचान ओ नहि रहि जाइत अछि बंगाली बिहारी पंजाबी मराठी ओ नहि रहि जाइत अछि बंगाली बिहारी पंजाबी मराठी कश्मीरी तमिल ओ नहि रहि जाइत अछि हिंदू मुसलमान दलित महादलित सवर्ण अवर्ण अपन पहचानमे ओ भऽ जाइत अछि इंडियन अपन पहचानमे ओ भऽ जाइत अछि इंडियन सामूहिक पहचानमे बीतैत अछि ओकर जीवन जखन एकटा व्यक्ति जखन एकटा व्यक्ति चलि जाइत अछि मुंबई सूरत गुड़गांव लुधियाना दिल्ली इंदौर कलकत्ता पुणे आदि इत्यादिमे जखन एकटा व्यक्ति चलि जाइत अछि मुंबई सूरत गुड़गांव लुधियाना इंदौर दिल्ली कलकत्ता पुणे आदि इत्यादि मे तखनो ओ नहि रहि जाइत अछि कुमेदानी मोहनपुरिया महपुरिया बिशनपुरिया भरौलिया भदौलिया ओतऽ ओकर मेट जाइत अछि नाम गाम चिन्हान मुदा ओकरा भेटैत अछि एकटा नवका सामूहिक पहचान बिहारी जेनाकि ओ बिहारक प्रतिनिधि हो जखन एकटा पुरुष जखन एकटा पुरुष बैस जाइत अछि अपन सासुरमे तऽ ओकर कुल खानदानके सुनऽ पड़ैत अछि गारि जखन एकटा पुरुष बैस जाइत अछि अपन सासुरमे तऽ ओकर कुल खानदानके सुनऽ पड़ैत अछि गारि हँसी मजाकमे ओ नहि रहि जाइत अछि रहीम करीम फारूक इफ्तार अनवर अब्दुल्ला रमेश महेश सुरेश जोगिन्दर महेन्द्र ओ भऽ जाइत अछि सौंसे गामक कुटुम आ खड़गपुरिया महखरिया भगलपुरिया दरभंगिया सेहो जखन एकटा बेटी ध्यान देबै जखन एकटा बेटी बियाहक बाद चलि जाइत अछि अपन सासुर तऽ जखन एकटा बेटी बियाहक बाद चलि जाइत अछि अपन सासुर तऽ ओ बिसरि जाइत अछि अपन नाम ममता गीता रीता फुलिया धनपतिया हीना सवाना तरन्नुम मुशर्रत ओकरा भेटैत अछि एकटा सामूहिक पहचान ओकरा भेटैत अछि एकटा सामूहिक पहचान ओ अपन नामक नामकेँ बिसरि गामक प्रतिष्ठाक भार माथ पर उघैत बनल रह जाइत अछि बड़गांव वाली बनवा वाली आरन बिशनपुर वाली दरभंगा वाली भौजी मामी छोटकी काकी मंझली काकी बड़की माय अपन नाम के बिसरि सामूहिक पहचान में एकटा बेटी बिता दैत अछि उमर अपन गामक लोक लाज के उघैत दोसरा गाम घर बना कऽ अपन ओ एकटा बिया करैत अछि आत्मसात अपन कोठिमे ओ एकटा बिया करैत अछि आत्मसात अपन कोखिमे आ दऽ दैत अछि एकटा पुरुषकेँ लियो अपन संतान चलाबू अपन वंश लियो अपन संतान चलाबू अपन वंश ई कविता कंप्लीट भऽ गेल बहुत ही आठ नीक आवाज बहुत ही नहि बढ़िया। आबै। जी जी बहुत बढ़िया बहुत नीक आर एनाहिए जे छै से अहाँ हमरा सबके कविता सुनाबैत रही कविता लिखैत रही इएह हमर अहाँके शुभकामना अछि तऽ अहाँके अ, जे एखन तक जे अहाँके ई जे पोथी अहाँके रहए तऽ ई पोथीमे से एखन अहाँ कविता सुनेलियै ने हमरा सबके हँ हँ हँ इएह कविता संग्रह जे परिचय बनैत शब्द अछि जी तहिमे जी सँ जी किछु कविता सुनेने छी हँ हँ हँ तऽ बहुत नीक अहाँके कविता अछि आर एखन जे ओ जे अहाँ कहलिय कि एकटा अहाँ कोनो संस्था से जुड़ल छियै जाहिमे कि हमेशा आ कोनो ने कोनो साहित्यिक कार्यक्रम होइत रहै छै तऽ ओहि संस्था के बारे मे किछु बतेब ती अहाँ जी फेर से कहियौ एक बेर नहि सुनि सकलहुँ जे अहाँ कहलियै ने कि एकटा संस्था कोनो बनेलियै हेँ जाहिमे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम सब होइत रहै छै तऽ ओ संस्था के बारे मे हमरा सबके जानकारी देैतियै कि ओहि संस्था के तहत की सब होइ छै ओ जे संस्था अछि संस्था के जी नाम अछि मैथिली शब्द लोक जी जी जी आ ओ संस्थाक स्थापना हम केने छी जी आओर ओहि संस्थासँ सांस्कृतिक कार्यक्रम जे छै ओ नहि होइ छै अच्छा ओहिमे साहित्यिक कार्यक्रम होइ छै अच्छा साहित्यिक कार्यक्रम होइ ओहि छै अच्छा संस्थाके मूल उद्देश्य अछि हूँ हूँ मैथिली भाषा आ साहित्यक प्रचार प्रसार वाह हम साहित्यिक काज जे छै ओहि संस्था करै छी आओर विशुद्ध मैथिलीक कार्यक्रम ओहि जी संस्था स जे छै न जी ओहन लोक के जे छै हम ओहि संस्था मे हम ओहन लोक के नहि बजबै छी जे ओ आब के हिन्दी मे उर्दू मे बंगला मे अंग्रेजी मे कोनो भाषा मे जे छै ओ रचना पाठ केवल मैथिलीए टा मे ओ कविता पाठ जे करैके अनुमति रहै छै ओ हम्म, हम्म। निष्कर्ष जे छै मैथिली तकर बाद ओ संस्थाके माध्यमसँ हम परिचर्चा करबै छी हम्म, हम्म, हम्म। परिचर्चामे जेनाकि एहिसँ पहिने जे छै अ, यात्री जीके स्मृति दिवस पर कार्यक्रम भेल रहै ओहिसँ हम्म। पहिने जे छै समकालीन मैथिली कवितामे अ, समकालीन मैथिली कवितामे कथ्य विषय पर चर्चा भेल रहै तकर बाद आगू आओर योजना अछि ओ सब कार्यक्रम जे छै हेतै लगभग एखन धरिमे आठ नओ टा कार्यक्रम भेल अछि कोरोना अगर नहि आबतियै तऽ आओर कार्यक्रम हेतियै से डिस्टर्बेंस भेलै शुद्ध आओर सबसँ पैघ बात छै कि जे केओ मैथिली लेखन कऽ रहल छथि हमर हम्म। उद्देश्य अछि जे हम जोड़ी हुनका लोकनिके एक्टिव करी आ जे लोक बुझै छै कि मैथिली जे छै हमर मातृभाषा नहि छै या मैथिली ठेठी छै तऽ एहि सबके सेहो जे छै हम भ्रमके दूर करैके प्रयास करै छी आ प्राथमिक पाठशालामे मैथिलीके लेल हमर योजना अछि ओहिमे जतऽ हम कऽ सकै छी एहिसँ पहिने हम व्यक्तिगत रूपसँ सेहो मधुबनी सब जाके कते ठाम भाषण उषण देने छी आ एखनो हमर प्रयास अछि जे प्राथमिक शिक्षामे मैथिली आबय तखने मैथिली जे छै जन जन धरि पहुँचतै मैथिलीके अपन एकटा जे अहमियत छै मैथिलीके जे भाष प्राचीन साहित्य अछि ओहि सभसँ जे छै जखन लोक मैथिली पढ़तै बुझतै कि हमर मातृभाषा छै चूँकि एखन जे छै एहन तरहके सेंटिमेंट तैयार कऽ देल गेल अछि जे लोक कहै छै कि जे छै ने ई भाषा ई तऽ ठेठी छै ओ गाम घरमे बाजत आ जखने ओ पान दोकान पर चलि जेतै तऽ ओ हिन्दी झाड़त हम्म, हम्म, हम्म। ओ पानो दोकान पर जायके बाद ओ हिन्दी झाड़े लगत ले- एक लाइन हिन्दी बाजै लए नहि आबै छै लेकिन ओ झाड़त हिन्दिये हँ हूँ बिलकुल हूँ तऽ बिलकुल से अपन कहि रहल छी भाषा के प्रति जे गौरव बोध के बात अछि जी ओ गौरव बोध लोक मे नहि अछि आओर एकरा लेल ओ दोषियो नहि अछि कियकि ओकरा मैथिली मे पढ़ पढ़ाइ हेबे नहि करै छै ओ पढ़ौनी भेलै ओ पढ़बे नहि केलकै मैथिली तऽ ओ बुझतै कि की की छै ओ बाजै छै सोचै छै काम देहात के भाषा छै ठेठी छै तऽ बाजै छी तऽ ई सब भ्रम प्राथमिक शिक्षा मे जखन मैथिली आबि जेतै तऽ समाप्त हेतै और एहि लेल हम चाहे छी प्रयास जे हम कऽ सकै छी आ हम अपन मंच के जे मैथिली सब लोग संस्था अछि ओहि कार्यक्रम के माध्यम से सेहो जन जागृति के हम प्रयास करै छी। पंकज पंकज कुमार झा जी पूछे छथिन ई अ, कतऽ अछि ई संस्था तऽ सहरसा मे अछि कतऽ ई अछि सं- संस्था सहरसा मे सहरसा मे सहरसा मे अछि हम सहरसा के रहनिहार छी आ सहरसा मे ई संस्था अछि सहरसे मे एकर कार्यक्रम आ सेहो हम प्लेस बदलि बदलि करै छी कार्यक्रम सहरसा से लगभग जे छै उम, पाँच छओ किलोमीटर पश्चिम बरियाही अछि बरियाहीमे कार्यक्रम केने छी विद्यालय सबमे कार्यक्रम करै छी जतऽ दू सौ तीन सौ जे छै विद्यार्थी रहै छै सेवन्थ एट नाइन्थ सबके ओ सब बच्चा जखन ओ सब बच्चा जे अंग्रेजीमे पढ़ैत अछि हिन्दी पढ़ैत अछि ओकरा जे छै मैथिलीके नाम पर लगै छै कि ई ठेठी छै हिनता बोधसँ भरि जाइ छै तऽ ओ बच्चाके बीचमे जाकऽ कार्यक्रम करै छियै मैथिलीमे बजै छी ताकि ओ बच्चाके लगै कि नहि जेना हिन्दी अंग्रेजी या अन्य भाषा अछि तहिना मैथिलियो एकटा भाषा अछि हम जे घर बाजै छी तऽ हमर मम्मी जे बाजै छै ओ भाषा अछि आओर एकरा बाजनाइ जे छै अपमानके बात नहि सम्मानके बात अछि तऽ एहि लेल हम स्कूल सबमे जाके कार्यक्रम वाह बहुत ही नीक हितना, हितनाथ झा जी के एकटा कमेंट्स अछि स्क्रीन पर अहाँ पढ़ि सकैत छी ना ओ जे छै हमरा बधाई दऽ रहल छथि हेतनाथ हेतनाथ सर ओ कहै छै कि नीक प्रस्तुति श्री मुख्तार जी आब अहाँके परिचय बनल सब अहाँके परिचय एना कुछ रहे ओ कमेंट चलि गेलै जी जी जी एकटा आर श्याम मलिक जी के अछि ओहो पढ़ियो कमेंट्स मैथिली मैथिली भाषामे संवाद संग मिथिला अक्षर लिपि सेहो ओ मिथिलाक्षर के विषय हम कहे छै जेना कि हम मैथिली भाषा के लेल काज करे छी तो ओ चाहे छै जे हम्म। ई लिपि तो ठीक छै ओ तो हेबाक चाही अपन हम्म। लिपि छै तो जाधर नहि बचते तो भाषा के तो एकटा पहचान लिपि से हेबे करे छै लेकिन पहिने भाषा तो मान लियो कि सुदृढ़ हो जाए भाषा तो एकटा जे छै व्यापकता हम्म। संग स्थापित जे छै स्कूल धरि पहुंच जाए तखन भाषा पहुंचते लोक में जागृति हेतै तऽ ओ हेतै लेकिन प्रयास करयके अछि एहिमे कतहु कोनो सन्देह नहि हुनकर विचारसँ हमर सहमति अछि बिल्कुल बिल्कुल चलू अहाँ बहुत नीक काज कऽ रहल छी एनाहिए करू आ बहुत लोकके जोड़ू अपन मैथिलीके प्रति सबके जागरूक करू आ सही कहलियै कि कोनो दुकान पर जाके हिन्दी मे कहियो कि हमरा ई चाही से ने क्या ना हम सब मैथिली मे कहियै कि हमरा ई चाही तऽ सही गप छै तऽ हम चाहब कि एकटा कोनो अहाँ अपन रचना हमरा सबके सुनैबतियै आर फेर ई कार्यक्रम के आर गप सब बाद में फेर हेतियै ओ जे छै ने ओ जे कहलहुँ हम हिन्दी हाँ हाँ हाँ मिथिला के जे लोग छथि ने जी अपवाद दू चारि दस गो नहि कहि सकै छी

खैर तऽ हम दोसर कविता सुनाबै छी आ बहुत लोग अहाँ से आग्रह कर रहल अछि कि होली के गीत सुनायल होली पर कोनो कविता सुनायल जाओ तऽ होली पर कोनो कविता अहाँ लिखने छियै की चूंकि आइ होली के भऽ गेलै हँ आ शुरुआत तऽ ताहि लेल लोक के आग्रह छै कि अहाँ होली पर कोनो कविता सुनैबतियै नहि बुझली हो

सहरसासँ तऽ अहूँ ने छी सहरसासँ अहूँ छी अहाँ तऽ पहिनहिए स्वीकार केलियै कि हमर जन्म नया बाजारमे भेल अछि आ भरि दिन हम जे छै नये बाजारके आसपासमे रहै छी एकटा कविता हम बहुत ठाम सुनेने छी अपन शहर जे सहरसा अछि तऽ अपन जे सहरसा शहर अछि तऽ ओ केहन अछि तऽ सहरसा शीर्षक से कविता सुनबै छला कि कविता हम बहुत ठाम सुनेने छी तथापि अहाँके मंच से पहिल बेर जुड़ल छी तऽ सहरसा कविताक शीर्षक अछि सहरसा छी हम जी सुनायल मिथिलाक आचर मे पैसल हूँ मिथिलाक आँचर मे पैसल एकटा अनाथ अछूत हिंसक आ बेमार बालक जकाँ सहरसा छी हम वाह वाह मिथिलाक आँचर मे पैसल एकटा अनाथ अछूत हिंसक आ बेमार बालक जकाँ सहरसा छी हम वाह कोशिक कोपसँ कोशिक कोपसँ दहाइत भासैत विकास दिस अखियासल आँखि अपन अस्तित्व लेल रघर घस करैत सहरसा छी कोटि कोप से दहाइत भाषैत विकास दिस अखियासल आँखि अपन अस्तित्व लेल रगर घस करैत सहरसा छी हम

वाह कारू थान मे गांजा के धुइया आ बहे दूधक धार ओ धार कारू थान मे गांजा के धुइया आ बहे दूधक धार ओ धार मे बहे कोशिक लोकक लिलसा अशिक्षाक अनहरिया मे बिलबिलायत गाम गाम शहर शहर कतऽ छी कतऽ छै भारती मंडनक ज्ञान मीमांसा ई पूछैत सहरसा छियै वाह बीस बेर घोषणाक बादो बीस बेर घोषणाक बादो एक बेर उद्घाटनक आसमे प्रचंड चिड़चिड़िया रौदमे घामे घाम जोहैत छी ओवर ब्रिज बनबाक बाट सड़कक दुनू दिस देह गाथाक खिस्सा कहैत खिड़ियाहीमे संकेतसँ शोर करैत नगर वधु संग जुड़बैत झमाइत सहरसा छी हम वाह कोशिक पीएमसीएच कहावे वाला सदर अस्पतालक फर्श पर कतेक व्याधि सँ कोशिक पीएमसीएच कहावे वाला सदर अस्पतालक फर्श पर कतेक व्याधि सँ कुहरैत लोक आओर ओकर देह पर भिन भिनायत असंख्य माछीक संग सहरसा छियै वाह सोनबरसा कचहरीमे राटन शुरू होयबाक आसमे अमरपुर हरिपुर मोहनपुर बिशनपुर माखर भरौली कुमदान सन कतेक गामक किसानक पथरायल आँखि मत्स्यगंधा झीलमे चरैत गाय महीस बकरी मत्स्यगंधा झीलमे चरैत गाय महीस बकरी आ ओहि झीलमे क्रिकेट खेलैत छौड़ा सभक संग सहरसा छी हम वाह ई कविता कम्प्लीट भऽ गेल छै वाह मस गन्धा तऽ सही मे घूमे पहिने ओहि समय मे ओ सहरसा के बड़ा ही लोग घूमेय ले बहुत दूर दूर से जे आस पास के गाँंव के लोग रहे से जाइत रहथिन तऽ सही हँ कहलौं दिल मे बकरी चरे छै माल महींष चरे छै छौड़ा सब क्रिकेट खेले छै तऽ ओ झील छै हम्म, जी इएह सब बिल्कुल हल्का छै बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही नीक अहाँके रचना आर मन जे छै से अहाँके रचना सब सुनलहुँ बहुत ही नीक लागल आर एनाहिये अहाँ लिखैत रही सएह हमर शुभकामना अहाँके आ मैथिली के लेल एनाहिये काज करैत रही आर अगर अहाँ जेना एखन किछु दिन से अहाँ हैप्पी फॉर यू से जुड़लहुँ हँ तऽ हैप्पी फॉर यू के बारे मे किछु अहाँ एडवाइस दी या किछु कहै लए चाहै छी तऽ हमरा सबसँ बिल्कुल कहि सकै छी नहि हमसब की विशेष कहि सकै छी हम तऽ अपने नव लोक छी लेकिन हम एखन धरि जे अनुभव कऽ रहल छी जी कविता गीतनाद एतबे धरि हैप्पी फॉर यू के सीमित नहि रहबाक चाही हमरा जी कुछ जी। आगू बढ़िए विचार जी। जे छै प्रगतिशील सबसँ पहिल छै कि हम जे हम्म। छै शुरू से एहि बात के समर्थक छी जे हम्म, अहाँ हम्म। किछु ओहन जे छै ए, मैथिली के विद्वान के बजाबू अपन पेज पर हम्म। जे एहि विषय पर गप करे जे कविता जे लेखन हेबाक चाही तऽ ओहिमे कोन कोन सब चीज अयबाक चाही मैथिल जे साहित्यकार छथि चाहे ओ स्त्री हो या पुरुष हुनकर दृष्टिकोण कोना व्यापक बनतै साहित्यमे कोन चीज जे छै आवश्यक छै जखन अहाँ जे छै देखबै कि केओ नव लोक आबै छै ओ शुरू करत माय पर कविता लिखत मातृभूमि पर कविता लिखत भगवान पर कविता लिखत ई सब एतऽ शुरुए होइ छै माय पर जे छै कोनो एहन भाषा छै जे हजारक हजार कविता नहि लिखायल हेतै बिल्कुल अहाँ माय पर कविता लिख के कोन नव गप कह देबै हम्म। हम ई नहि छी ओ नहि लिखे लिखे लेकिन हम्म, एकरा हम्म। संग संग जे अहाँके अगल बगल में समस्या अछि जे समस्या से अहाँ स्वयं प्रतिदिन संघर्ष करै छी ओहि पर अहाँके दृष्टि कियन जाइए साहित्यकार ओ ओकरो लिख ई दृष्टिकोण कोना एतै साहित्यकार में तऽ एहि लेल जे छै अहाँ मैथिलीके विद्वान साहित्यकार सबके बजा कऽ विमर्श एहिपर करू केवल कविता धरि कविता बहुत गंभीर चीज छै कविताके तह धरि पहुँचैके लेल जे छै ओ बहुत व्यापक दृष्टिकोण चाही सुनै कालमे लगै छै जे कविता ओ कहि देलकै चलि गेलै लेकिन एना होइ नहि छै कविता आत्मसात करैके बाद ओकर विमर्श कवितामे जे कथ्य छै बिम्ब प्रतीकके प्रयोग भेल अछि कविता कोना उठाय ई सब बहुत अलग तरहके चीज छै एकरा लेल बहुत व्यापक दृष्टिकोण चाही तऽ ई दृष्टिकोण पहले जे छै कोना बनतै कहल बात तऽ खाली कहे से कोन फायदा छै खाली कागज रेंग रहल छियै समय बर्बाद कऽ रहल छियै एहन नहि तकर बाद जे छै मैथिली साहित्यमे जे प्रारम्भिक एकटा धारा रहल अछि ओ कतऽ धरि ओ धारा जे छै आन भाषाके साहित्य के, के बराबरी करैत अछि या ओकर कतऽ जे छै पिछड़ल अछि तऽ ओ चीज कोना ओ कमीके पूरा कयल जेतै या कोना जे छै हमर भाषा अन्य भाषाके तुलनामे जे छै बेसी ओकर साहित्य महत्वपूर्ण हेतै या उच्च स्तरके साहित्य लेखन कयल जेतै एकरा लेल जे नव साहित्यकार छै हुनका सबके मार्गदर्शन आवश्यक छै ओहिमे हमसब हम हमहूँ छी हम्म, हम्म, हम्म। तऽ एहन तरहके आयोजन करू केवल कविता धरि सीमित नहि रही और स्त्री विमर्श बिल्कुल आर एमे सब तरह के हम्म, जी जी जी एमे सब तरह के कार्यक्रम होय छै बच्चा के लेल भी होय छै गीत नाद भी होय छै सब किछ भ रहल छै आर अहाँ जे हमरा विचार देलो ओहो ओहो के तरह के कार्यक्रम एक दूटा भ चुकले हैं आ आर हेते अहाँ सब के सहयोग भेटते त आर कार्यक्रम हेते महीना में ई दूटा कार्यक्रम एहि तरह के भी होइ छै परिचर्चा कऽ के हम करै छी तऽ स्वास्थ्य सम्बन्धी भी बहुत सारा कार्यक्रम होइ छै हैप्पी फॉर यू पर आर अहाँ देखबै सप्ताह में आर लेखनी के भी हैप्पी फॉर ग्रुप में सप्ताह में हर दिन किछु ने किछु जे छै से हमर सबके होइ छै कोनो ने कोनो एक्टिविटी होइ छै हैप्पी फॉर यू ग्रुप से अहाँ सब जुड़ियो ओहिमे देखियौ प्रत्येक दिन अहाँके नीक लागत कि साहित्य मे सब तरह के विधा मे बहुत तरह के विधा मे ओहिमे कार्यक्रम होइ छै आर जरूर परिचर्चा भी हेतै अहाँ सबके सहयोग रहतै तऽ ढेर सारा परिचर्चा हेतै बस सहयोग रहबाक चाही हमर ई आग्रह अहाँ सब हम पहिने कह देलहुँ अहाँके हम सब जतऽ धरि कऽ सकै छी मैथिली के लेल तऽ ओहिमे पाछू हटे वाला कोनो बाते नहि अछि बहुत तरह के कार्यक्रम हमर मन में अछि बहुत गोटे से हम गप भी करलिए हैं मुदा किछु कारणवश किछु कोरोना किछु कोरोना के बाद जे एखन सब अपन अपन व्यवसाय में जोड़लखिन हैं तऽ ओकर बिजी शेड्यूल के कारण नहि भऽ पाबि रहल छै मुदा हेतै आ आगा वला समय मे हेतै बहुत नीक अहाँ विचार हमरा देलहुँ हम चाहब कि आइ के कार्यक्रम के समाप्त करे से पहिने एकटा रचना आर अहाँ के हम सब सुनबे आर अहाँ सबके हम बता दी कि आठ बजे छै संतोषी कुमार संतोषी जी नेपाल से जुड़थिन होली स्पेशल में एखन उनका रचना सब अपना सबके किछु हास्य रचना किछु व्यंग रचना रचना सब सुने ले भेटत तऽ अहाँ सब आठ बजे हैप्पी फोर यू पेज से जुड़ब आर कार्यक्रम के आनंद लेब आर बहुत अहाँ सब जते गोटे जुड़ल छी पंकज कुमार झा निशा झा दी निशा झा दीदी सोनू राजा भाई फेर उ श्याम मलिक जी जुड़लखिन आर हम कमेंट्स पढ़ि रहल छी किनको अगर नाम छूट जाय तऽ हम क्षमा प्रार्थी छी जेकि अहाँके नाम छुटल हुए उषा मिश्रा भी जुड़लखिन हेँ तऽ हुनको हम दिल सभसँ सभगोटाके हम दिलसँ आभार देबै कि अहाँसभ एतेक हमरा सभके सपोर्ट कऽ रहल छी ताहि लेल हितनाथ झा जी जुड़लखिन रूबी झा जुड़लखिन तऽ सभके हम दिल से धन्यवाद दै छियै आ जिनकर कमेंट्स हमरा नहि देखा पड़ि रहल अछि आ जे कमेंट्स नहि करलखिन उनको भी बाद में भी जे लाइव से जुड़थिन उनका सबके हम बहुत धन्यवाद दै छियै तऽ आलम जी हमर आवाज अहाँके सुनाइ दऽ रहल अछि हँ हँ आबि रहल है आवाज जी जी जी तऽ एकटा रचना कोनो अहाँ सुनबितियै हँ सुना रहल छी जी जी जी जी जी अर्चना अर्चना मिश्रा दीदी भी जुड़ गए हैं उनको हम दिल से आभार देवे आ एखन होली अछि सबके हम बहुत बहुत शुभकामना देब होली के आर आइ तऽ धुरखेल अछि बहुत जगह आइ धुरखेल मना रहल अछि आ बहुत जगह काल्हि भी धुरखेल मना रहल अछि बहुत जगह काल्हि होली अछि बहुत जगह परसू होली अछि अहाँ सबके होली के बहुत बहुत शु शुभकामना अहाँ सबके जिंन्दगी मे एनाहिये हमेशा खुशी के रंग भरल रहै खूब आगा जाय खूब प्रोग्रेस करी खूब जे छै से नीक नीक काज करी दोसर के जिंन्दगी मे खुशी आनी इहे हम अहाँ सबके शुभकामना देब आर हमर एनिवर्सरी जी जी जी सुनाबि जाउ सुनाबि जाउ अ एखन ओ सबठाम जतऽ कोनो जेबै शहर मे तऽ ओ जाम सबठाम लगै छै बिलकुल बिलकुल दिल्ली रहा पटना रहा आर हँ कतहु भी रहा आब छोट तऽ छोट शहर मे भी जाम लगे लगले ह सब गाड़ीके संख्या बढ़ि गेलै सड़कके चौड़ाइ बढ़लै सड़क आओर जे छै लोकसभ दाबि लेने छै अधिक तऽ कविताके शीर्षक अछि चौमेदनी जाम जी आब हमरा ओहिठाम कविताके शीर्षक अछि चौमेदनी जाम जी आब हमरा ओहिठाम संगठन आ नेता पिल्लू जकाँ सह सह करैत अछि हूँ हूँ हूँ आब हमरा ओहिठाम संगठन आ नेता पिल्लू जकाँ सह - सह करैत अछि ओ सब सदिखन जनताक समस्याक समाधान लेल रहै छैथ आकुल व्याकुल हूँ ओ हूँ सब सदिखन हूँ जनताक समस्याक समाधान लेल रहै हूँ हूँ छैथ आकुल व्याकुल ओकरा हूँ हूँ सभक नजैर मऽ सब समस्या ओकरा सबक नजर में समस्या हम्म। समाधानक एकेटा बाट छै जाम हम्म। ओकरा सबक नजर में समस्या हम्म। समाधानक एकेटा बाट छै जाम ठाम ठाम पर जाम चौक चौक पर जाम बात बात पर जाम चौमेदनी जाम जनता आ ओकर समस्या दुनू भऽ जाइत अछि जाम जनता आ ओकर समस्या दुनू भऽ जाइत अछि जाम ओ कखनहु कऽ दैत अछि शंकर चौक थाना चौक जाम तिवारी चौक चांदनी चौक जाम ई सामाजिक कार्यकर्ता सब ई सामाजिक कार्यकर्ता सब कखनहु कोनो चौक चौराहा पर दू चारि टा टायर जला कऽ

हूँ क्षमा चाहब व्यवधान लेल हँ, तऽ ई सामाजिक कार्यकर्ता सब कखनो जी। कोनो चौक चौराहा पर दू चारि टा टायर जला कऽ कऽ दैत अछि नील गगन के करिया खिट खिट ठीके जाम आब आम भऽ गेल अछि ठीके जाम आब आम भऽ गेल अछि ट्रक ट्रैक्टर से जाम ट्रक ट्रैक्टर से जाम बस टेम्पू से जाम रिक्शा ठेला से जाम साइकिल मोटरसाइकिल से जाम जाम आब राष्ट्रीय समस्या बनि गेल अछि कखनहु जाम भऽ जाइत अछि कंकड़बाग हड़ताली मोड़ बेली रोड बोरिंग रोड गांधी सेतु गोलम्बर चौराहा जंतर मंतर बहादुर शाह जफर मार्ग हम्म, हम्म। कखनो जाम भऽ जाइत अछि कंकड़बाग हड़ताली मोड़ बेली रोड बोरिंग रोड गांधी सेतु गोलम्बर चौराहा जंतर मंतर बहादुर शाह जफर मार्ग एहि जाममे कतेको नेता जनम जाइत अछि से ककरो ने बुझल अछि एहि जाम में कते कतेक नेता जन्म जात अछि से ककरो हम्म। ने बुझल अछि बहुत ही नीक आर पंकज कुमार झा जी कह रहल छथिन ई कविता भेल कि अपन एकटा विचार जी स्क्रीन पर अछि जी जी कविता विचारे छै कविता छै

एनाहिये अहाँ लिखैत रही अहाँके ढेर सारा शुभकामना ढेर सारा बधाई आ देखियौ एक घंटा अपन सबके भऽ गेल हें आर अपन सबके साथ जतेक लोग जुड़ल छथिन सब के हम दिल से आभार देबै आर अहाँ एनाहिये जे छै से अपन सबके मैथिली के नाम बढ़ाबैत रहू काज करैत रहू मैथिली के लेल आ सब अहाँके संग जुड़ैत रहब अहाँके मनमे अगर कोनो विचार या किछु भी हमरा सबके कहैके हुए ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहाँ कह सकै छी आप कहलिए से सब बहुत रास गप त कहिए देलिए आ अच्छा, अच्छा। फेर हम मौका भेटते त ओ त साहित्य के माध्यम से जे मन में गप आवे छै तो आबिए जाय छै जी आ बहुत बहुत धन्यवाद जे अहाँ जे छै अपन हैप्पी फॉर यू पेज पर हमरा बजेलिए महत्वपूर्ण एक घंटा के समय देलिए आ जे लोकनि सब हमरा नहि चिन्हैत रहथिन ओ सब सेहो जे छै हमरा चिन्हलखिन ई आ हुनका सब हम अपन श्रेष्ठ जन के हम प्रणाम करै छी आ समस्त जे छै हैप्पी फॉर यू से जे एखन जुड़ल छथि आ बाद में जे लोकनि एहि वीडियो के देखता ओ सब लोकनि के हम रंगक पाबनि होली के हार्दिक बधाई आ शुभकामना दै छी आ प्रणाम करै छी अहाँ प्रति आ अहाँके टीमके प्रति आभार जे अहाँके हमर नाम जे छै सुझेलक जे हुनका अवसर दियौ तऽ हुनको प्रति हम बहुत बहुत आभार कृतज्ञता ज्ञापित करै छी बहुत बहुत धन्यवाद एहन कार्यक्रममे आबि कऽ नीक लागल एहन निराश समयमे कविता पाठ करब कनिटा होइ छै मुश्किल चूँकि एखन जे मानवता छै ओ मानवता संकटमे फँसल अछि ओ यूक्रेन रूसवला जे युद्ध चलि रहल अछि युद्धमे तऽ हार जीत जे हेतै ओ बादमे हेतै लेकिन मानवता तऽ ओतऽ हारि गेल अछि त्राहिमाम मचल अछि तऽ ओ बड़ा हृदय विदारक अछि एहन समय मे कोनो उत्सव जकाँ नहि लगै छै बड़ा जे छै एकटा चिन्ता एकटा अवसाद एतुका लोक के जे पीड़ा छै घर दुवार छोड़ के हमर उमर बिलैख रहल छै बच्चा सब नै या ओ बहुत व्यथा पहुँचाबै बला घटना भऽ रहल अछि फेर एहन अवसर हेतै फेर गपशप हेतै बिल्कुल मिथिला मैथिली के लेल तऽ हमसब एतुका छी तऽ एमे मिथिला मैथिली के तो करै छी बहुत लोग बहुत तरह गप करै छै हम मुख्य धारा मे काज करै वाला लोग छी आ बहल मैथिली साहितकार बनि क तऽ ओ बाँकी ओहिमे हम आगू किछो कोनो बात हम नहि बुझै छी आ से तऽ करनाइ छै हमर भाषा हमर क्षेत्र हमर धरती अइ तऽ करतैके तऽ ओ छै होली पाबनिके सभ श्रोताके जे बादोमे देखता हुनको आभार बधाई शुभकामना प्रणाम सब गोटा के हम धन्यवाद देब जे बाद में भी जुड़थिन जे एखन देख रहल छथिन सबके दिल से आभार अहाँ एतेक नीक नीक अपन रचना सुनेलहुँ एतेक नीक गपशप कहलहुँ एतेक टाइम देलहुँ ताहि लेल अहाँके दिल से आभार आर एहि के साथ आइ के कार्यक्रम समाप्त करे छी जय मिथिला जय मैथिली सब गोटा के प्रणाम जय मिथिला जय मिथिला जय मिथिला जय मैथिली